Belê temaşevan hêja îro jî di bernameyeke nû de em ê dîsa bi helbestê nemir bi helbesteke xweş em ê bore bin. Temaşevan hêja ez dixwazim îro ji dîwana Feqiyê Teyran an jî ji berhemê wî helbesteke nû ji were bixwînim helbesteke xweş ji were bixwînim. Berî ku em helbesta wî bixwînin ez dixwazim Feqiyê Teyran bi kurtî bo bidme naskirin weke hûn jî zanin Feqiyê Teyran em karin bêjin ji Çend helbestvanê herî mezin yê Kurd e, yê klasîk e, yê kevn e em karin bêjin. Di dîroka edebiyata Kurdî de em bêjin helbestvanekî gelekî hêja ye. Ez dixwazim bi rastî di nav gel de gelekî belkî jiyana wî belav bûye lê belkî tevlî hev bûye hinek tişt. Ez dixwazim bi kurtî jiyana wî bo bidime naskirin û pişt re jî em ê helbesta wî bixwînin. Kerem kin em jiyana feqîyê teyra bi hev re guhdarî bikin. Feqiyê Teyran di dîroka edebiyata Kurdî de hozan û helbestvanekî gelekî bi qedr e. Wekî gelek helbestvanên Kurd, alimekî Îslamê bû û di nav jiyaneke olî de jiyana xwe derbas kiriye. Çawa alimekî mezin e wilo jî helbestvanekî Kurdayê pir hêja ye. Li ser ji dayikbûna wî gelek lêkolîn hatine kirin. Lê bi rastî di heqê jiyana wî de Delîlên qet'î di destê me de ne pir in. Zanîna li ser jiyana wî çêtir ji berhemên wî hatiye fêmkirin. Ji helbesteke wî li gor hesabê ebcedê tê fêmkirin ku di sala hezar û pênc sed û şêst û yek an jî hezar û pênc sed û şêst û sî an de hatiye dinyayê. Di helbestê de wiha gotiye, Mîm û hê heftê felek çûn. Ji hîcretê dewran gelek çûn. Sal hezar û çil û yek çûn ev xezel anî diyar e. Li gora vê helbestê em dikarin bibêjin ku Feqiyê Teyran wextê ku ev helbest nivîsandiye heftê salî bûye û ji hîcretê û vir de jî hezar û çil û yek sal derbas bûye. Feqiyê Teyran li Migsê hatiye dinyayê. Migs îro bi bajarê Wanê ve girêdayî ye. Navê wî yê pêşî Mihemed e. Lê piştî dest bi helbest û nivîsê dike Ji xeynê vî navê gelek navên din jî bi kar anîne. Ew navê wî jî ev in, Miksê, Feqeh, Feqî, Feqîyê Teyran, Mîm û Hê. Maneya Mîm û Hê Muhemedê Hekarî ye. Ji ber ku zemanê berê Miksê bi Hekarîyê ve girêdayî bû. Sebeba ku dibêjin Feqîyê Teyran jî dibe ku bi zimanê Teyrikan dizanî bû. Lê em baş nizanin ku ev zanîn rast e an na. Di gelek berhemên wî de Teyrik diştexilin û ew jî bi wan re diaxivê. belkî ji ber vê navê Feqiyê Teyran lê kirine. Feqiyê Teyran hozan û helbestvanekî hêja û kevne di dîroka wêjeya kurdî de. Weke ku ji helbestê wî jî tê fêmkirin, Feqî gelek li dinyayê geriyaye. Heta carinan jê re gotine Feqihê Gerok. Dîsa ji helbestê wî em dizanin ku çûye Cizîrê û li wê derê helbestvanê kurd yê mezin Melayê Cizîrî dîtiye û hemdem bûne. Piştre bi hev re bi navê Feqe û Mela helbestek jî çêkirine. Navê feqî ji piçûk û mezinan ta pîr û kalan, ji xortan ta jin û zarokan di nav xelkê de belav bûye. Di nav kurdan de her kes navê wî dizanê. Lê belê mixabin ji navê wî pê ve di heqê jiyan û berhemên wî de zanîna gel pir kêm e. Di derheqê jiyana wî de çend çîrok hene. Belkî ev tenê têne zanîn. Kitêb û berhemên wî hemî nehatine belavkirin û çapkirin. Em dikarin bêjin gelek berhemên wî windan e jî. Gelek berhemên wî pêşî li bajarê Ewropa hatine çapkirin. Hinek berhemê wî yê hatine çapkirin ev in, Allah çi zatek ehsen e, Melayê Batê Kanê, Feqe û Bilbil, Dîlber, Feqe û Mela, Dilo Rabe, Mihacir, Feqê Teyran û Quling, Şêx Sen'an. Di berhemên xwe de li ser gelek mijaran nivîsiye. li ser eşq û evînê, li ser jiyana civakî, li ser hicîwê, li ser fanîbûna dinyayê û jiyana baqî, li ser eşqa pêxember û li ser mijarên cuda jî nivîsiye. Feqîyê Teyran aşiq û evîndar bû û di heman demê de evîndarê çand û zimanê kurdî jî bû. Ji ber vê yekê berhemên xwe bi zimanê kurdî nivîsîne. Heta îro ev helbestên giranbiha ji me re hiştine. Zimanê wî gelek şîrîn û lihevhatî ye. Em dikarin bêjin ku zimanê wî gelekî sivik e jî. Çawa nêzîkî pênc sed salî berê jî nivîsiye lê îro em bi rehetî jê fêm dikin. Belê temaşevan hêja me bi hev re jiyana Feqiyê Teyran guhdarî kir. Temaşevan hêja em ê niha jî helbesteke wî xwînin. Helbesteke wî ya bi navê Dilo Rabe. Em karin bêjin ev Bi helbesteke ji dîwana wî ye lê bi rastî berhemê feqîya Teyran biçekî bi rengê pirtûkeke em bêjin tekûz negihane destê me. Biçekî parçe parçe bûne. Êdî nivîskaran, lêkolîneran ew helbestên wî, ew berhemê wî yê weke Şêxê Senan, weke Ey av û av, weke Dilo rabe û weke Ey dîlberê evna berhev kirine û çap kirine. Em jî em karin bêjin ji dîwana wî helbesteke xweş. Em ê ji we re bixwînin îro. Navê vê helbesta wî Dilo Rabe ye. Bi rastî weke me gotî feqî teyran bi zimanê gel nivîsandiye. Zimanê wî ne gelekî zehmet e, ne gelekî giran e. Lê belê ev kêmasî heye ji ber ku tekstê wan kevin bûn hinekî di wergerê de belkî xeletî çêbûne, belkî tevlîhevî çêbûne ji ber wê yekê hinek cih Fêhm nayêne fêhmê an jî fêhmkirina we zehmet e. Wekî din zimanê wî gelekî xweş e, gelekî sivik e li gor zemanê me, li gor hemdemê xwe jî. Yanî em karin bêjin Feqî Têra û Melayê Cizîrî hemdem bûn, bi hev re bûn, jiyana heta em karin bêjin hevdû jî dîtine. Lê zimanê Feqî Têran jiyê Melayê Cizîrî gelekî hêsantir e, gelekî siviktir e. Êdî em ê jî vê helbesteke wî bixwînin. Çêtir Feqî Têra bi Em karin bêjin bi zimanê gel nivîsandiye û gelek cara helbestê xwe weke we'z û şîreta nivîsandine. Ev helbest jî li ser xewê hatiye nivîsandin lê bi rastî em karin bêjin ne xewa belkî em ya rastî ya ku em dibînin xewa ya manewî ya em bêjin xefletê ser wê nivîsandiye. Navê helbestê dilo rabe. Em ê niha dest pê bikin. Dilo rabe, dilo rabe veke çavan ku êvar e. Nezan û bes di xew da be. Bi new mêre nebe yare. An jî mebe yare. Berê temaşevanê je, weke me gotî ji xwe eşkere ye, bi dilo rabe veke çavan ku êvar e. Yanî li vê derê dîsa hem çav jî û hem jî êvar jî bi maneya mecazî ne. Yanî ev e emrê te xilas dibe ji ber ku însan nizane kengî bimrê. Nezan û bes di xew da be.

Yan bêjin ya cesedî jî gotine ne baş e. Yanî alima gotiye xewa zêde ji bo yî însan e ne baş e. Wekî din xewa xefletê jî xewa ku însan ji heqîqetê û ji axiretê bêxeber dimîne ew jî ji xwe ya xerab ew e. Li xwe şîrîn meke newmê, ji nefsa xwe bike lewmê. Meçe nêzîkî wê qewmê, qewî ew fîla xesar e. Berê temaşevanê jî dîsa dibê li xwe şîrîn meke nomê yanî xewê li xwe şîrîn neke û bila çavê te ne lêbê bila bila çavê te ne şîrîn bê ji nefsa xwe bike lewmê nefsa xwe ji xewê dûr bigire meçe nêzîkî wê qewmê yanî ew qewma em bêjin di xewê de û di xefletê de yanî xwe nêzîkî wê neke qewî ew fîla xisar e ew fîl ew lêker ew tevger her dem xisar e xwe jê dûr bigire. Di lo newma me jê behsa Beyana xefletê nehse. Ni hişyarî gelek tehse. Me nêv xabe ku mirade. Berê temaşevanê ja, dilo newma me jê behse ew xewa ku em behsê dikin, beyana xefletê nehse. Yanî xeflet ji boî me her dem tehlûke ye, hem her dem xetere ye. Ni hişyarî gelek tehse. Bi însan tu nehişyarî ku însan jî nehişyar bê, hişê li serî bê, ew jî cihekî şemîtonkî ye ku însan ji rê derkevê, tişekî xirab e. Me nêv xabe ku mirad e, ev xewa ku em behsê dikin xewa xefletê. Dilo rabe ji vê xabê, wekî bapîr û wek bavê. Em jî dê biçine tu rabê, bi bal ba xwe û fer ware. Belê temaşevanê je, bê dilo rabe ji vê xabê, yanî dilo dîsa ji xewê rabe, ji vê xewa xefletê rabe, wekî bapîr û wek bavê. Wekî bav û bapîrê xwe, çawa ku ew jî.

Dîsa ji bo însanê ku ji axireta xwe bêxeber e an jî ji mirinê xafil e ji bo we an jî ji heqîqetê xafil e ji bo wa dibêje, Binêr baxoy û fer warî, binêr çerxê di rûzgarî. Yanî li dinya xwe li felek û li axretê li çerxa felekê binere, li rte roj heta êvarî, li sibeh heta êvarî tu digerê ji xwe re, te ne eql e ne hişyar e. Yanî eqlê te nayê serê te û hişê te nayê serê te. Meelûm e li vê derê Gotiye te ne eql e ne hişyar e. Hişyarbûn bi du maneya tê gotin em karin bêjin. Hişyar yê ku nedixewde. Yanî yê ku şiyar bûye, çavê yî vekirîn e, em bêjin nedixewde ye. Û yekî dî jî em karin bêjin yê aqilmend re jî em karin bêjin hişyar. Çunku hiş bi maneya aqil e û yar jî dost e. Yanî yê ku hişê wî dostê wî hişyar gotiye. Yê te ne eql e û ne hişyar e. Yanî hişê te ne serê te ye, te dixewde yî belkî. Eger eqlî were çengî. Bi nêr nefsê heya kengî. Tu xafil bî bi vî rengî. Eye eqlê ne guhdar e. Temaşe van hêja. Dîsa dibê te eger eqlî were were çengî. Heke te aqilmend bî, te hêja bî were ser rêya xwe. Bi nêr nefsê heya kengî. Bi heya nefs tê heta kengî li pey nefsa xwe biçî. Tu xafil bî bi vî rengî. Ti bi vî şeklê her dem te xafil bî û eqlê te ne li serê te bê.

Heqîqetê ji rêya rastiyê xwe em bêjin bêagah dike lê muheqiq nêçîrvanê werê te jî bibînê yanî mirin wê te jî bibînê tu jê dawiyê de herî yan ji ber vê yekê lazime ku te hişê xwe bînî serê xwe seyah dê bêt û te rake me bêjna û me bêjnake mecala ew bixew xake bi nêr carek çi haware. Belê temaşe bane jî. Dê muheqeq nêçîrvanê were wê te jî bibe û nebêje nikarê bike. Yanî çiqas însan hatine vê dinyayê hemî mirine yê em bêjin di tarîxê de kevin û yê hatine yê ku niha li dinyayê ne jî muheqeq ew jî yê rojekî bimirin û tu jî nebêje seyad nêçîrvan nikarê bi min muheqeq yê were û te jî ji holê rake û tê jî rihê xwe teslîm bike. Binêr carek çi bangîne ji newmê xwe bi hiş bîne. Dinê qetle, dinê xwîne, dinê gerdûn û rojgare. Belê temaşevanê ca dê binêr ça carek çi bangîne. Yanî êdî her bangek tê ji newmê xwe bi hiş bîne. Divê her kes bangî heqîqetê dikê ti jî êdîş çavê xwe ji xewê veke huşê xwe bêne serê xwe. Dinê qetle, dinê xwîne. Yanî li vê derê qetl û xwîn bi maneya nexweşiyê, bi maneya gengeşiyê, bi maneya tekoşînê, mucadeleyê. Em karin bêjin gotiye ku dinya her dem çi ye? Cihê nexweşî ye, cihê mucadeleyê ye, cihê xebatê ye, cihê sebr û tebatê ye. Divê însan bixebitê ji xwe re ji bo axireta xwe her dem kar bike di nê gerdûn û rojga re. Yanî dinya çi ye? Weke pergaleke ye, weke çerxeke ye her dem digerê, her dem vedigerê û yê ku bixebitin ji wê çerxê derbas dibin, wê dî jî di nav de wenda dibin. Di barin tîr ji gerdûnê, ji xewra be demek rûnê. Tu natirsî ji êtûnê, di bin de a girûna re. Berê temaşe menêje, dibê di barin tîr ji gerdûnê. Ji gerdûnê, ji dinyayê, ji çerxê, ji felekê her dem tîr dibarin. Yan li vê derê maneya ne tenê tîr, maneya nexweşî ya ku her dem nexweşî heye û em bêjin tekoşîn heye, mucadele heye. Yanî dinya

veke, aqilê xwe bêne serê xwe. Bi rastî weke hûn jî zanin Pêxember eleyhîsselatu weselam dinya bi vî şeklê, dinya weke xewê an jî weke xewnekê em karin bêjin tarîf kiriye, gotiye însan yanî gotiye an jî jiyana dinyayê weke xewnekê ye. Yanî wextê ku însan wefat kir ji wê xewnê şiyar dibe. Yani yani di heqîqetê de însanê li vê dinyayê yani gelek tiştê rastî yê heqîqetê nabînin. Weke ku însanek di xew di xewê de bê û xew nêbibînê. Yani çawa em bêjin ku însanek di zikê ciya xwe de tiştekî nabînê û belkî di xewnê de ye ku tê dinyayê dinyayê dibînê dibînê ku heqîqet çi ye. Eynî bi vî şeklî dinya bi xwe jî dibê xewneke. Piştî ku însan wefat kir çawa ku însanekî ji xew radikê ew Xewna wî tevlî hevdê winda dibê, ji holê re dibê. Doxtê însan wefat kir jî ev dinya ji bo wî tune dibê, winda dibê. Tenê ji bo wî êdî heqîqet yanî exret heye. Li vê de jî gotiye ji xew re be demek rûnê. Yanî çavê xwe ji bo heqîqetê veke. Tu natirsî ji êtûnê. Dibê yanî tu ji cehnemê natirsî. Li vê derê bi rastî êtûn gotiye an jî belkî dibêjin hêtûn. ji bo yê cehenimê jî bikartînin û wekî din berê xutê ku xelkê kils çêdikirin yanî kîreç ji bo kîreçê çêbikin weke ku kelekê weke xaniyekî bi kevira ava dikirin û agir têde dikirin ew kevir hemî dişewitîn dibû kils kils bi dest dixistin ji wî agirî re ji wê re jî digotin êtûn ji ber ku agirê wê gure zêde ye em karin bêjin şibandine cehenimê merê tu natursê ji êtûnê di bin de agir rûna re Di bin de çi ye? Agir e û nar e. Nar jî bi erebî akir e. Ez dixwazim vê mehlika xweş, bi rastî mehlikeke zêde xweş e. Ez dixwazim careke dî bixwînim. Di barin tîr ji gerdûnê. Ji xew ra be demek rûnê. Tu natirsî ji êtûnê. Di bin de agir û nar e. Belê temaşe vênêje, di li wê derê çi heye? Agir û nar heye. Yanî em karin bêjin tişta ku însan herî tişta ku herî zêde hez nake. Çku agir bi rastî jî ji bo însana îmtîhaneke mezin e. Însan nikare li ber êgir, li ber wê eziyeta êgir bisekinê. Di nêv agir, di nêv pê tê. Li ser sehlê xewa kê tê. Ecel guriya yeqîn pê tê. Te ne fikre ne efkar e. Belê tame şanê hêja. Belê belê niha jî me got çi? Me got ji bo î cehnemê gotibû. Tu natirsê ji êtûnê, di bin de agir û nar e. Dîsa dewamayê, witiye di nêv agir, di nêv pêtê. Agir û pêt, her dik jî em karin bêjin weke hev e, agir ji xwe agir e, pêt jî em karin bêjin guriya wê ye ku bi tirkî dibêjin alêv. Li ser sihlê xewa kêtê. Li vê derê yanî ez bawer dikim li ser sêlê gotiye an jî saç bi tirkî dibêjin xewa kêtê yanî însan kî karê li ser wê derê razê Tu kes nikare xewa wî werê. Weke hûn zanin, di rîwayetekê de dibêje ku însan li wextê ku ehlê cehenemê bê an jîkî belkî ehlê îmanê jî bê divê heke nimêje xwe nekiribin, kêm kiribin, divê ew mêje ku li dinyayê nekirine li ser sêlê, li ser sêla sor ku em bêjin di bin de agir heye, li ser wê wê mecbûr mêjê xwe bike. Li vê dirê jî ez ez karim bêjim telmîha wê kiriye, gotiye li ser sêhlê xewa kê tê. Ecel guriya yeqîn pê tê, te ne fikre ne efkar e. Yani divê di wî halê nexweş de tu çawa wî halê xwe nafikirî, qey hîç fikrê te, efkara te, duşinceya te qey nîne li ser vê bifikre. Tu van fikra çira nakî, te navê xwe ji xewê rakî. Ku êvar hat çi peyda kî, eya meymestê mey xware. Temaşvanê çi? Tu dibê di van fikra çira nakî. Yani ji ber çi tu li ser Va tişta nafikrê, tu li ser axireta xwe, li ser em bêjin ezabê qebrê, ezabê cehenê çima dinafikrê? Te navê xwe ji xewê rakê. Bi qey tu navê ku xwe ji xew rabikê, tu navê şiyar bibê, tu naxwazê ku tu heqîqetê bibînê ku ê var hat çi peyda kê. Ê var hat êdî tu nikar tişekî peyda bikî. Yanî îro jî wextê ku însan em bêjin risqê xwe, nanê xwe, zadê xwe çi wextî peyda dikin? Bi roj sibihê heta êvarî nanê xwe bi dest dixin Û piştî êvarê êdî xebat xilas bê însan em karin bêjin keda xwe dixwe belkî êdî naşixulî. Li vê derê ji bo yî dinyayê jî em karin bêjin ji bo yî dawiya emrê insana jî şibandine êvarê roj êvara rojê êvara em bêjin ber bi şevê. Wextê ku êvar hat êdî weke dawiya emrê insana şibandine. Belê tu van fikira çira nakî? di navê xweş xewê rakî ku ê verhat di çibey dakî eya meymestê mey xware. Dibê ey kesê ku ji meyê ji Iraqê serxweş bûye çima ti va fikra nakê val te bû êvar va emrê te xilas bû çima ti kar û xebata xwe nakî. Xewa qelbê emel bê cih, guhê xelkê girû bê bih. Meçe palde li ser balgeh. Xewa bêcih qewî ar e. Belê temaşevanê ji lê xewa qelbê emel bêcih. Wextê xewa qelbê miho wextê ku qelbê însana razê ew emelekî ne baş e, ev tişekî xerab e. Guhê xelkê ki rû bê bi. Divê em karin bêjin ev di vê mijarê de em gelek tişt da zanin. Meçe pal de li ser balgê, li ser balga pal nede yanî li keyfa xwe nenere, ji xwe re bixebite, bişuxile, xewa bêcih qewî ar e.

Feqîh Teyran, Belînha bi nêzîkê pênc sed salî ji me re ev helbest nivîsandiye. Bi rastî temaşevanê hêja helbesta me xilas nebû lê belê wextê me xilas bû. Di bernameya pêşiya me de em ê ji vê derê înşallah berdewam bikin heta wê bernameyê bimêne di xêr û xweşiyê de.